E no wan use Hiroshima and Nagasaki as example, but na di same tin. Japan no take am funny at all. Nagasaki mayor Shiro Suzuki say if Trump dey try justify atomic bomb drop, e dey very regrettable for dem wey dem bomb before. Survivors of di attack too vex

Lawmakers for there still pass resolution wey condemn any talk wey dey justify atomic bombs and dem beg make countries dey settle fight peacefully. Trump make di comment as e dey try dismiss leaked intel wey talk say us strike on Iran only slow dia nuclear programme small. Trump insist say di strikes obliterate di programme for decades, something wey cia director john ratcliffe support. japan na di only kontri wey dem don bomb wit nuclear weapon and hiroshima still get peace flame wey dey burn since di nineteen sixty s to show say dem no want nuclear war again. israel attorney general don reject prime minister benjamin netanyahu request make dem shift im testimony date becos of security reasons.

or pardon Netanyahu say di whole case na witch hunt. Wen dem close poll for UK on July four, twenty twenty four, Labour Party don already dey sure say dem go enta government, even though e shock dem small. Prime Minister Sir Keir Starmer tok say dat night na incredible moment, but e also dey aware say e carry big responsibility. E even admit say e vex small say im landslide no big reach Tony Blair own for nineteen ninety seven. Di mood sweet dat time but e no take time before wahala start. As e dey mark one year for office, Starmer dey battle plenty wahala for UK and abroad. Politics don reach one kind crossroad wey no get old rules again. One reason why di political honeymoon short for am na say many of im new cabinet members no get government experience before, Dem just waka enta Downing Street for di first time on fifth July as opposition leader Starmer dey meet civil servants for secret meeting to sabi wetin dey happun for Ukraine and Middle East. E even dey tok regularly wit Jake Sullivan, us national security adviser, wey say Starmer dey ask sharp questions and e sabi di mata well. But for UK, di preparations no smooth. Pipo like Sharon Graham from Unit Union tok say Labour campaign too cautious. Dem say pipo dey find real change, no be just manager style. Canada parliament don pass one new law wey go give Prime Minister Mark Carney power to quickly approve big national projects, Dem call am di one Canadian economy at and Senate don clear am on Thursday. Di law go make cabinet fit jump some federal rules to fast-track anytin wey fit boost economy, like pipeline, electricity grid, mining and port expansion. Carney tok say e go break trade barrier

Dem say di law go make government sideline dia voice. Senator Paul Prosper from Mi'kmaq group try put amendment make indigenous pipo gree first before any project, but e fail. E tok say di law dey rush and dem for fit consult pipo well if dem invest more months. Senator Hassam Yusuf wey support di bill tok say Di tin na urgent crisis, government still tok say dem go consult indigenous pipo before dem fast-track any project. CCTV don show di moment wey one sixty seven year old South Korean man pour flammable liquid for inside metro train for Cheoh before e set am ablaze on thirty first May. Cheoh Southern District Prosecutor's Office release di video Six pipo injure for di wahala, some get smoke inhalation while one pesin sprain ankle as dem dey run comot, no life lost. Authorities don charge di man wit attempted murder and arson. More dan one third of Tuvalu citizens don enta ballot for Australia new climate visa wey go allow dem waka go live permanent for Australia Di visa programme open sixteen June but e don already get ova one one thousand hundred and twenty four applications by twenty seven June. Dis one cover about four four thousand and fifty two pipo including family, yet na only two hundred and eighty visa dem go give each year from di random ballot Australia government tok say di visa na big move to help pipo wey dey face wahala for climate change. Tuvalu na small island nation for Pacific wey dey only five metres above sea level and dey among di most threatened by climate wahala. If dem win, visa holders go get permanent residency for Australia fit travel in and out freely and go enjoy tins like medicare school subsidy and oda support like australian citizens di visa na part of di australia-tuvalu falipili union wey dem announce for august twenty twenty four wia australia promise to help tuvalu for disaster health emergencies and even military wahala scientists from nasa predict say by twenty fifty most of tuvalu land and infrastructure go dey under high tide level. india don refuse to sign joint statement for shanghai cooperation organisation sco summit wey happun for china say di statement no tok about dia worry about terrorism foreign ministry spokesperson rajiah Jaswal tok say one kontri no gree make India concern dey inside. E no call di kontri name but Indian media tok say na because di statement no mention di Pahalgaham attack wey kill twenty six tourists for Indian administered Kashmir. India dey blame Pakistan say dem hire di group wey do di attack but Pakistan don deny am. SCO na group wey China, Russia and four Central Asian kontris start for two thousand and one to reduce western influence india and pakistan join for two thousand and seventeen dis last meeting na for sco defence ministers bifor di leaders summit wey go happun later reports tok say india see di statement as pro-pakistan becos e mention militant wahala for bolochistan but skip di pahalgam attack pakistan dey accuse india say dem dey support bolochistan freedom Balochistan freedom fighters but India say e no be true. Afta di meeting, Defence Minister Rajnath Singh tell SCO make dem hold pipo wey dey do cross-border terrorism accountable. E no call Pakistan name but say some kontris dey use terrorism as policy and dey protect terrorists. India Aviation Ministry don confirm say dem don recover data from di flight recorders of di Air India plane wey crash dis month wey kill at least two hundred and seventy pipo. Di London-bound Boeing seven eight seven eight Dreamliner crash less dan one minute afta e take off on twelve June from Ahmedabad Airport. Investigators find di two black boxes, one for cockpit voice, di oda for flight data, on thirteen and sixteen June, one for rooftop and di oda inside debris. Di recorders go help dem check wetin pilots tok and all di plane settings before di crash.

around one thirty nine pm local time dem send mayday call almost immediately before e fall for crowded area e kill almost everybody on board except one person japan don carry out death sen ten ce for takahiro shirashi di man wey murder nine pipo for two thousand and seventeen na di first execution since two thousand and twenty two Dem call am di Twitter killer because e use Twitter, wey dem dey call X now, take lure most of im victims, young women between fifteen and twenty six, come im house. E promise dem say e go help dem die, sometimes even tok say e go kill imsef wit dem. Wen police waka reach im apartment for Zama, near Tokyo, October twenty seventeen, dem find body parts inside cooler and. two boss. Di place come get name for media as house of horrors. Shirashi confess say e kill di nine suicidal victims and later tok say e no get dia consent at all. Im lawyer bin dey try argue say na murder wit consent so dem go reduce di punishment, but e deny dat one imsef. Court sentence am to death for December twenty twenty and plenty pipo show face for di verdict. Di murder still make Twitter change dia rules. tok say pipo no suppose to dey promote or encourage suicide or self harm for di platform. And di last one for today, celebrities like Kim Kardashian, Bill Gates and Oprah Winfrey don begin enta Venice for di big wedding of Amazon founder Jeff Bezos and Lauren Sanchez. Dem see Usher, Kylie Jenner and Ivanka Trump enta water taxi go di lavish ceremony wey go happun dis weekend